Fl-1937, Ġużè Aquilina, żagħżugħ ta' 26 sena, tarġa 'l bogħod mil-lawrja ta' avukat mill-Munxar Għawdex, intgħażel biex jimla l-kariga ta' professur tal-Malti u l-Ilsna Orjentali fl-Università Irjali ta' Malta. Minbarra l-kariga, kellha titwaqqaf ukoll il-katedra tal-ilsien Malti. Ingħatat biss ġimgħa għall-kandidati interessati biex jitfgħu l-interess u n-nomina tagħhom. Malli laqa' il-kariga Aquilina salpa lejn Londra sabiex ikompli l-istudji tiegħu fl-ilsna Semitiċi fl-Università ta' Londra. It-tkomplija tal-istudju kienet waħda mill-kundizzjonijiet li saret għas-sejħa. Dakinhar li telaq għal Londra, Aquilina nħarġitlu n-nomina ta' professur. Kellu salarju ta' 137 lira sterlina fis-sena. David Marshall, iktar tard, mill-kollegi ta' Aquilina, sostna li għall-bidu Aquilina kien qed jaħsibha jieħux il-kariga jew le ta' professur tal-Malti. Fost l-oħrajn, Aquilina kien qed jibża' li jekk il-Partit Nazzjonalista jitla' fil-Gvern allura seta' jispiċċa mingħajr impieg. Skont Marshall kien il-Professur kien il-Monsinjur Professur Saidon li pperswadieh biex jaċċetta l-kariga. U Marshall jgħidilna Aquilina li tera għal kors Londra bit-titlu ta' Professur mingħajr ma kellu Dottorat. L-applikazzjonijiet ta' Aquilina għal professur tal-Malti sabet appoġġ minn Dun Karm, il-poeta nazzjonali, Lorraine Ropa, referenza li kittibha f'żewġ linji bil-Franċiż, il-professur Pietru Pawl Sajdon, il-famuż Owen Fogarty u kif ukoll Dun Karm Farrugia. Barra Aquilina kienu tefgħu in-nomina tagħhom Ninu Cremona, EB. Vella, il-magħruf awtur tal-Ġabra ta' Ward, ir-Reverendu Theo Marelf, li fl-1937 kien sar professur tal-Patrijoloġija u li kien miet fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija mirdum f'daru mal-kotba, u l-Avukat Ġużè Micallef minn Għawdex. Micallef kien favur ukoll li l-Università twaqqaf katedra tal-Malti. L-ixjaħ wieħed għall-kariga kien is-Surnin, Cremona, kellu 57 sena u mill-jidher kien ħa għalih li l-kariga ma ħadhiex hu. Fil-fatt f'konverżazzjoni li kellu ma' Ġużè Cardona, Ġużè Cardona jgħidilna li Ninu Cremona kien qed jistenna, jew aħjar, jgħidlu ħafna kienu qed jistennew li l-katedra tal-Malti kienet se tmiss lilu, billi hu kien l-iktar wieħed anzjan u fi ħdan l-għaqda, jiġifieri fi ħdan l-Akkademja tal-Malti, kien l-iktar li ħadem għar-regoli tal-grammatika. Interessanti wkoll li kontemporanju ma' Aquilina kien hemm student ieħor, il-Perit Mintoff. Il-Perit Mintoff li minn Bormla bħal Aquilina wkoll ikompli l-istudji tiegħu l-Ingilterra. Għal xi żmien Aquilina kien jgħix il-Birgu. U fl-awtobijografija tiegħu li ġiet ippubblikata wara mewtu, il-Perit Mintoff isostni li Aquilina għażel il-Malti meta seta' jagħżel li jgħix mil-liġi U kien jagħmel iktar flus, jgħidilna. Skont Mintoff, Aquilina laħaq fejn laħaq grazzi għal Saidon u għal Fogarty. Interessanti li fis-sena akkademika 1939-1940 il-Malti daħal f'dak li kien magħruf bħala l-Intermediate Course bħala compulsory subject, imma ma kienx daħal għall-eżami finali tal-grad Bachelor of Arts, qed nikkwota hawnhekk lil Mary Rose Gatt. Brincat jgħidilna li kien bis-saħħa tal-Professur Aquilina li l-Malti daħal fil-kors preparatorju jew intermedjarju għal studenti tal-Fakultà tal-Arti, tal-Liġi, tat-Teoloġija, tal-Inġinerija u anki tal-Mediċina. Huwa żmien ukoll meta fl-Università ta' Malta ma tantx jidher li kien hemm rispett lejn il-Malti għaliex anki minħabba d-dominanza ta' żewġ dipartimenti oħrajn l-Ingliż u t-Taljan. Però interessanti per eżempju l-Professur Debono min-naħa ta' Xjenza dana kien jemmen li la il-Malti u lanqas l-Ingliż ma kienu ta' għajnuna għax-Xjenza u għall-Mediċina. Il-gwerra ħolqot sitwazzjoni unika fejn id-dipartiment jew il-katedra damet ma tibda tiffunzjona. Biss biss kien hemm żmien meta l-lezzjonijiet kienu kellhom jitwaffqu, kien hemm żminijiet oħrajn meta pereżempju Minn dan il-post l-Università timxi għal kannierja tal-Kunvent ta' San Duminku l-Belt u għandna anka ritratti tal-istudenti qegħdin jagħmlu l-eżamijiet fl-istess post u l-lezzjonijiet kienu twaffqu għal kollox fil-21 ta' Jannar tal-1941. U dokument li hemm fil-librerija tal-Università Jagħti dettalji wkoll ta' kif dawn l-istudenti kienu nqabdu bil-lieva, intefgħu r-rikażli u kien hemm xewqa mir-Rettur Galea li jmur jara l-istudenti imma ma tawhx permess. Ikun żbaljat jekk nimmaġinaw li kif Aquilina niżel minn Londra fl-1940 id-Dipartiment beda jiffunzjona. Fil-fatt, l-ewwel nett kien għadha ma daħlitx il-kunċett ta' professur full-time u Aquilina kien jaqsam ħinu bejn l-Università u Għawdex fejn nafu li kien jaħdem ta' avukat. Patri Fenech jirrakkonta li Aquilina beda jgħallem il-Malti bħala suġġett obbligatorju fl-ewwel sena tal-kors intermedjarju tal-Fakultà tal-Letteratura. Din il-Fakultà kellha tliet korsijiet. Tnejn minnhom kellhom l-iskop li jwasslu l-istudenti biex jikkwalifikaw għad-dħul fil-Fakultà tal-Liġi u dik tat-Teoloġija u l-kors l-ieħor kien iwassal għall-Baċellerat. Imma sa dan iż-żmien l-istudenti kienu għadhom ma jistgħux jieħdu l-Malti bħala suġġett ewlieni. Aquilina mbagħad idaħħal bosta riformi f'dan il-kors fejn anki jintroduċi l-istudji filoloġiċi, fonoloġiċi u storiċi fuq bażi komparattiva. L-ewwel kors per se tal-Baċellerat bl-Unuri fil-Malti jidher li fetaħ fl-1948. Dik is-sena il-Malti daħal ukoll fil-kors tal-BA General. Kif jgħidilna Mario Cassar kellhom però jgħaddu ħames snin oħra sakemm inkiteb l-ewwel student fil-kors tal-Baċellerat fl-Unuri bil-Malti. Il-Professur Manwel Missud għandu interpretazzjoni interessanti għaliex dan il-perjodu jidher inattiv. Fi kliemu, dak iż-żmien il-letturi universitarji kienu jiġru ħafna wara l-istudenti biex wara s-sentejn intermediate jidħlulhom għall-unuri fis-suġġett tagħhom u mhux f'ta' ħaddieħor. Huwa nnifsu rrakkuntali li għadda mill-istess esperjenza Wara li ma aċċettax li jidħol għal-Latin li dak iż-żmien il-Kap tad-Dipartiment kien Monsinjur Edward Coleiro, kieku forsi llum Manwel huwa Isqof, ma nafx. Marshall ukoll fl-1948 sab li interessanti kien beda l-kors tal-BA Duc, fejn kien jidħol fih it-tagħlim tal-Malti. Il-kors kien imqassam fuq erba' snin u kien jagħlaq bl-eżamijiet finali u teżi. Fl-ewwel sena, l-istudenti kienu jiġu mgħallma l-Ingliż, il-Malti, ix-Xjenza Ġenerali u kienu jagħżlu żewġ suġġetti mil-lista, li kien fiha l-Istorja, il-Ġeografija, il-Matematika, Lingwa jew il-Latin. Fit-tieni sena mbagħad is-suġġetti kienu l-Ingliż b'enfasi fuq l-Istorja Soċjali Ingliża u l-Malti. Però milli jidher dan il-kors skont Marshall ma rnexxiex. u ma reġax sar. Interessanti wkoll li jkun Aquilina li jissuġġerixxi li l-korsijiet fil-Fakultà tal-Arti jitwaffqu fuq il-linji Ingliżi fejn jidħlu l-BA, l-MA u d-Dottorati. Fil-fatt, dawn id-deċiżjonijiet iseħħu fl-1948. Kurżità interessanti, fl-1950 l-Università ta' Oxford offriet il-Malti fil-livell tal-GCE u ftit wara s-suġġett ġie offrut ukoll mill-Università ta' Londra. Joħroġ li Emmanuel Ellul kien l-ewwel student li kiseb il-grad ta' BA bl-unuri fil-Malti mill-Università ta' Malta, dan kien fl-1955, Ellul kien minn Birkirkara, kien jgħallem il-Malti fl-Iskola Teknika ta' Raħal Ġdid. Student bikri ieħor tad-Dipartiment tal-Malti kien Ivo Galea, Belti u bin Spiżjar li kien jgħallem il-Malti il-Liceo fil-Ħamrun, milli jidher kien magħruf mal-istudenti tiegħu bħala l-Bufula. u mbagħad iggradwaw mill-istess kors Ġużè Cardona, Dwardu Fenech, il-Patri Agostinjan u Joseph Vella. Warajhom kien daħal għall-kors il-Professur Manwel Mifsud. Interessanti li Manwel kien student fil-kors ta' filgħodu għalkemm kien spiċċa jattendi fil-għaxija mal-istudenti l-oħrajn peress li kien student waħdu filgħodu. Fil-lista tal-istudenti bikrin identifikajna nies il-konna fuqhom bħal Joe Zammit Manġon, Michael A. Sant, Joe Zammit Ċantar, Mary Rose Gatt, Eric Gatt, JJ Camilleri, George Dublesin u Paul Camenzuli. Fi kliem Manwel Mifsud, jien kont l-ewwel student tal-ġurnata fid-dipartiment u niftakar li sħabi kienu rawha bi kbira għax sa dak iż-żmien il-kors tal-Malti kien meqjus addenda li kienu jagħmluha xi għalliema interessati li jkunu li jkunu daħlu jgħallmu bil-matrikola avvanzata u x'aktarx bil-kors tal-kulleġġ tal-għalliema biex jiksbu grad universitarju fis-suġġett u jsaħħu l-pożizzjoni tagħhom. Manwel fost il-letturi, apparti l-Aquilina, isemmi lil Joe Vella, lil Ġużè Cardona u Dwardu u Dwardu Fenech. Interessanti li Vella kien għamel teżi fuq l-element Libjan fil-Malti. U mbagħad Ġużè Cardona jkun l-ewwel wieħed li jagħmel l-ewwel MA fil-Malti. Interessanti li kienet inħolqot ftit tal-polemika żgħira għaliex Aquilina kien xtaq bord ta' erba' eżaminaturi għaliex huwa ppropona li barra hu jkun hemm Ġużè Cassar Pullicino, Ninu Cremona li sa dan iż-żmien l-Università kienet tagħtu wkoll l-honoris causa u ċertu Doctor Pierre Cachia bħala eżaminatur barrani. L-argument ta' Aquilina kien li jekk din it-teżi speċi tkun ippubblikata, u nafu li Cardona kien kiteb dwar Dun Karm, speċi jkollha iktar saħħa. Però kienu nqatgħet li jimxu mar-regoli stabiliti u jkollu żewġ eżaminaturi, jkunu Aquilina u Cassar Pullicino. Ma nafx illum jekk hux possibbli li ssir, imma l-vajva tat-teżi kienet saret fir-residenza ta' Ġużè Aquilina minħabba li Cassar Pullicino kien ilu xahar bis-sick leave. M'għandix ħafna ħin, però forsi interessanti l-programm tat-tagħlim, almenu mix-xhieda ta' skużawni, almenu mix-xhieda ta' Manwel Mifsud. Mela, il-programm kien kien jitqassam hekk, storja soċjali fejn il-lettur kien Ġużè Cassar Pullicino. Interessanti li kien hemm żmien meta anki l-istudenti kienu jitraskrivu dawn il-lezzjonijiet u anki jittajpjawhom u jbigħuhom erba' ċenteżmi tal-lira Maltija. Fi kliem Manwel dawn kienu lezzjonijiet sbieħ ħafna. Interessanti wkoll li kienu hemm lezzjonijiet dwar l-arkeoloġija Maltija mill-kuratur tal-Mużew FX Mallia. Il-Professur Ġużè Galea kien jagħmel kors dwar l-istorja tal-lingwa u kien jesponi wkoll l-istudenti għal kotba antiki marbuta mal-Malti. Kors ieħor kien dwar l-istorja tal-edukazzjoni f'Malta u lettur kien Pawlu Pace li maż-żmien kien ukoll EO tal-Malti u ovvjament fil-kors kien hemm it-tagħlim it-tagħlim tal-Għarbi. Xi ħaġa li donnu Aquilina kien jieħu gost jagħmel fil-lezzjonijiet li huwa kien jagħmel li ħafna drabi kien isemma' xi recording waqt il-lezzjonijiet tiegħu u bosta drabi qabel jibda jindaqq dan ir-reel kien jagħmel introduzzjoni qasira dwar il-kontenut u aktarx kien ikun qed jippassiġġa minn naħa għall-oħra. U darba li mbagħad kien jitlaq ir-reel kien joħroġ u hemm stejjer anki ta' studenti tiegħu li kienu joħorġu warajh u jmorru fil-kantin jieħdu kafè, jiltaqgħu miegħu u jsaqsuh ta' li, jsaqsihom ta' liema sena huma imma b'xi mod jiskappawlu. Manwel qalli wkoll li pereżempju Aquilina kien jistieden lill-kittieba Maltin biex jindirizzawhom waqt il-kors, imma milli jidher li l-poeta Għawdxi sieħbu Ġorġ Pisani qatt ma stiednu, u hemm ħjiel ukoll li forsi anki relazzjoni ma' Djakono ma jidhirx li kienet daqstant tajba minkella li minkejja li Djakono kien lecturer b'mod regolari. Sadaż-żmien għadu ma kienx hawn allura ammont fiss ta' lezzjonijiet li wieħed kellu jagħmel. Forsi xieraq insemmu wkoll uħud mis-segretarji li kellu, Aquilina kellu tnejn, Mary Borg, pereżempju, llum għaxa, u Rose għaġuż. Aquilina, fi kliem Manwel Mifsud, kellu l-kapaċità li ma jaħli ebda riżorsa li tasal għandu. Milli jidher sadarba minnhom Rose kienet anki ftakret xi taqbiliet u Aquilina kien anki ppubblika studju fuq dawn it-taqbiliet. Però interessanti, għal dak iż-żminijiet żgur ma kienx normali li l-professur ikollu żewġ segretarji, Waħda minnhom kienet speċifikament ta' riċerka u din Aquilina jgħid anki fil-korrispondenza u interessanti meta xi waħda minnhom din kienet tkun bil-leave jew marida Aquilina kien jippretendi li jkun hemm xi ħadd li jissostitwiha bi speċi ma jintilifx ovvjament il-ħin. Interessanti għalina kien Aquilina fil-fatt li anki jintroduċi fil-kors il-kunċett tat-teżi, skont David Marshall, il-Malti kien l-ewwel suġġett fil-Fakultà tal-Arti li bdew it-teżijiet. Interessanti li Għad hemm, anke għadha teżisti, korrispondenza ta' studenti li jinkwetaw għaliex, pereżempju, id-daqs bejn riga u oħra ma tkunx l-istess, min kiteb il-Aquilina jekk hux problema għalih li jibdel it-tip ta' karti għax ma sab x' jixtri. U qabel ma jiggradwaw l-istudenti normalment kienu riedu jħallu żewġ teżijiet. Interessanti wkoll li fl-1963 Aquilina idaħħal il-kunċett tal-eżaminatur estern, kif kien jiġri fis-suġġetti l-oħrajn anki fil-Fakultà tal-Arti. L-ewwel wieħed kien Doctor Pierre Cachia, Jidher ukoll li għal xi żmien Cachia kien anki jikkoreġi l-karti tal-Għarbi u Aquilina kien anki jibgħathomlu bil-posta. Ma nafx illum taffordjawx tibagħtu somma t-teżijiet tibagħtuhom bil-posta nimmaġina. Interessanti wkoll li Aquilina kien xtaq, u din naħseb Hija interessanti, u b'xi mod naħseb id-Dipartiment illum jagħmilha wkoll, li t-teżijiet tajbin tal-istudenti fil-Malti u l-MA jiġu ppubblikati mill-Università. Fil-fatt f'korrispondenza li kien bagħat lir-Rettur kien qallu li dawn it-tip ta' kotba, għawġ kbira, għalihom u li hu kien konvint insomma li jbigħu. Però r-Rettur ma kienx qabel ma' dik il-proposta fil-fatt qallu impractical u uneconomic u fil-fatt issuġġerilu biex juża l-Journal of the Faculty of Arts u l-journals l-oħrajn u jagħmel speċi ta' summary. Forsi nagħlaq b'din per eżempju fil-files ta' Aquilina hemm diversi talbiet li rettur Edwin Borg Costanzi biex ikollu iktar staff ħalli dawn ikunu jistgħu jgħallmu lill-istudenti tiegħu. Per eżempju fil-1969 fil-lista naraw li Cassar Pulicino kien se jagħmel 16 il-lezzjoni, Ġużè Diacono sitta, Francis Mallia sitta, ċertu Bonello sitta u sitt oħra kellhom jingħataw interessanti minn Godfrey Wettinger li kien jgħallem l-istorja soċjali. Grazzi għal għal-riċerka ta' David Marshall għanna u koll ehm, idea ta' kif kien inqassam ehm, is-sillabu, per eżempju bejn 68 u l-71 eh, Mhux se noqgħod nidħol f'ħafna f'ħafna dettalji, però ġifieri anki t-tip ta' t-tip ta' kotba li kien jippretendi li li l-istudenti jaqraw u u u ovvjament jippreparaw fuħhom fuqhom. Interessanti li wkoll Aquilina kien xtaq li l-Università twaqqaf, illum jeżisti, l-Istitut ta' Studji Maltin. għaliex hu kien jemmen li l-Malti għandu jkun integrat anki ma' suġġetti oħrajn. Ħa nieqaf hawnhekk, ppreparajt ħafna iżjed imma ovvjament il-ħin jikkmanda hu. Naħseb la din ir-riċerka tkun ippubblikata jistgħu joħorġu ħafna affarijiet oħrajn interessanti. Grazzi lilkom.